Eziz ýolagçylar! Kapitanyňyz Amannazar Hümmi seslenýär. Türkmenistan howa ýollarynyň Istanbul-Aşgabat arasyndaky uçuşa hoş geldiňiz. Size uçuşa degişli käbir maglumatlary aýtmak isleýän. Şu wagt arka tarapdan gelýän ses uçaryň daşky tarapy bilen howanyň sürtülmegi netijesinde döreýän bir ak ses görnüşidir. Uçardaky oturylýan ýerler rahat bolmasa-da, uçardaky ýolagçylaryň hemmesiniň näme üçin uklýanlygyny, ýa-da düýn agşam ukyňyzy doly alan hem bolsaňyz, uçýan wagtyňyz uky tarapyndan näme üçin basylyp alynýanlygyňyzy pikir edip gördüňizmi? Munuň şu wagt arkamdaky eşidilýän bu ses bilen, ýagny ak ses bilen täsin bir gatnaşygy bar. Başga görnüşlerde bolsa-da muňa meňzeş sesleri awtobuslarda, metrolarda-da eşidýäs. Geçmişde geçiren bir ýol syýahatyňyzy ýadyňyza salyň. Şäherarasy edilýän syýahatda Awtobusda üns berip görýän bolsaňyz, ýolagçylaryň hemmesi ýene-de uklaýarlar. Ynha, bu sebäpden, bu wideonyň dowamyny uklap galmazlygyňyz üçin uçuşymyza birazjyk arakesme bermeli bolýarys. Access, ýa-da iňlisçe ady bilen White Noise. Youtube-da bu sözi gözledeniňizde, garşyňyza bu sözlerden dörän müňlerçe wideolaryň çykandygyny görersiňiz. Munuň täsin tarapy bolsa, bu wideolar millionlarça kişi tarapyndan görülýär. Millionlarça diýemde bir iki million däl-ä, otuz, kyrk, elli million hakda aýdýan. Munça adam dälirän däldir-dä hernä, şeýle dälmi? Munuň bir sebäbi bolmaly we elbetde bir sebäbi bar. Ýaňy wideomyzyň başynda kaptan pilodyň aýdyşy ýaly, uçarlaryň kabin sesi ýaly sesler ukymyzy getirýär. Bolýa getirýä-de, näme üçin? Biz sessiz ýerlerde uklama saýlap alýan hem bolsak, bu adynda ak ses diýilýän zat ukymyzy getirýär. Aslynda bu tema hakynda iki sany teoriýa bar. Ilkinji teoriýany aýtmadan öň bu ak sesiň nämeligini gysgaça belläp geçeýin. Biziň ses diýip eşidýän zatlarymyzyň hemmesi titremeler netijesinde emele gelýär. We bu titremeler suwa daş atylanda dörän halkalar ýaly tolkunlar ýagdaýyna ýaýraýar. Ýuwaş titremelere eýe bolan pes frekanslar bas seslerini döredýärkä, çalt titremelere eýe bolan ýokary frekanslar tiz seslerini döredýär. Bu sebäpden elimdäki bu rezini çekenimde has çalt titreýänligi üçin has tiz, holpuk tutanymda bolsa has ýuwaş titreýänligi üçin pes ses eşidýäs. Ynha, eşidilýän bu sesler arasyndaky bütin frekanslar şol bir güýç bilen we şol bir wagtyň özünde bir ýere jemlenende white, ýagny ak ses emele gelýär. Aňsat düşündirmeli bolsa, iň pesden iň tiz, ýagny iň ýokara çenli bolan bütin frekanslaryň garyndysy höküminde düşünip bileris. Şeýle-de bolsa, bu sesi ak eden zat näme? Ak bir reňk dälmi nä? Näme üçin ak sözüni bir sesde tanamak üçin ulanýarys? Aslynda reňk bilen ses arasyndaky aragatnaşygy birazjyk pikir etsek, jogabyny tapmagymyz o diýenem kyn bolmazdy. Ak ses bütin frekanslaryň bir ýere jemlenmegi bilen dörän bir ses. Ak yşyk bolsa, yşygyň bütin uzynlyklarynyň bir ýere jemlenmegi bilen dörän reňk. Şeýle dälmi? Araňyzda Nýutonyň prizma barlygyny bilýänler bardyr. Bu görýän suratyňyz Newtonyň prizma barlygy. Edil bu suratdaky ýaly Günden gelen ak yşygy bir prizma bilen parçalamak yşygyň aýry tolkun uzylyklaryna aýrylyp, bir älemgoşaryň döremegine sebäp bolýar. Edil bu sebäpden barybir Gün yşygy bütin tolkun uzylyklaryny öz içinde saklaýanlygy üçin, Gün edil üstümizde wagty ýakan bir fonarimiziň bize bir täsiri bolmaýar. Ynha, ak sesi-de eşidilýän bir Gün sesi diýip pikir edip bileris. We Günüň bütin yşyklary üstün gelişi ýaly, ak ses-de sesiň bütin frekanslaryny içinde saklaýanlygy üçin, eşidilýän wagtynda beýleki bütin sesleriň üstüni örter. Şeýlelik bilen, eger-de töweregimizdäki ak ses has güýçli çykýan wagty, beýleki sesler eşidip bilmeris. Ynha, bu ýerde ak sesiň näme üçin ukymyzy getirýänligi üçin aýdylan birinji teoriýa ýakynlaşýas. Ýagny, sese garşy ses teoriýasy. Bu bada çenli diňe uçaryň içindäki ak sesden söz etdik. Ýöne durmuşymyzda muňa meňzeş başga zatlar hem bar. Meselem, fen we pilisos. Uklamakda kynçylyk çekýän çagalar fen ýa-da pilisos işleýän wagty uka gidip bilerler. Eger-de daş-töweregiňizde uklamakda kynçylyk çekýän çaga bar bolsa, bu sesleri ulanyp çagany ukladyp bilersiňiz. Üns beriň ýöne çagadan öň özüňiz uklap galmaýma. Muny ol enjamlary işledip ses çykarmaňyza gerek ýok. Youtuba Hairdrive Sound ýa-da Fon Makine Sesi ýazsaňyz hem garşyňyza ýigrimi milliondan gowrak wideolardaky sesi ulanyp bilersiňiz. Bu sesler diňe ukymyzy getirmek bilen galman eýsem gaty haýran galdyryjy başga bir täsiri bar. Uçarda nahar iýen wagtymyz tagam alyp bilmeris. Munuň näme üçinligine hiç pikir edip gördüňizmi? Munuň elbetde bir sebäbi bolmaly. Elbetde sebäbi kabin sesi. Aý goýsana näme dahyly bary bir ýerde tagam bir ýerde ses diýip soramadan öň aýtjaklarymy üns bilen diňläň. Aslynda duýgularymyzyň birek biregi bilen gaty garyşyk, gaty haýran galnaýjak gatnaşyklary bar. Dümewlänimizde ýagny burnumyzyň dykylan wagty naharlaryň tagamsyz gelmesiniň sebäbi ynha bu ýakyn aragatnaşykdyr. Seslerde aslynda naharyň tagamly bolup, bolmanlygyny karar berýän wagtymyz üns berdigimiz başga bir gyjyndyryjylardan biridir. Sebäbi nahar iýýän wagtymyz islesek-de, islemesek-de, sesler çykarýas. Meselem, bir kökäni dişlänimizde, çykarýan sesimiz bize kökäniň täzeligini ýa-da köneligini aýdýar. We bu-da iýmitden alýan keýpimizi we lezzedimizi artdyrýar. Kabin sesiniň döreden ol uwwultysy-da nahar iýen wagtymyz çykan sesi birazjyk hem bolsa basdyrýanlygy üçin, uçarda iýen naharymyzy tagamsyz görüp bileris. Ýöne, ýeke sebäp bu däl. Aslynda ses bilen tagam arasyndaky bambaşga bir fiziologiki aragatnaşyk bar. Bu aragatnaşyk dilimiziň üstündäki tagamlary duýýan nerw uçlarynyň orta gulakdan geçip, beýnimize ýetýän bir nerw bolanlygy pikir edilýär. Ýagny, tagam signallaryny beýnimize äkidýän nerwleriň biri orta gulakdan geçýänligi üçin kabin sesi ýaly dykyz we yzygiderli bir ses bize täsir edýär. Hormatly ýolagçylar, rahat we keýpli bir syýahat edensiňiz diýip umyt edýän. Bilşiňiz ýaly hiç bir uçar, soňsuza çenli, asmanda galyp bilmez. Hormatly ýolagçylar, siz bilen sagbollaşmadan öň, howada goýmak islemedigim başga bir tema hem bar. Ýadyňyza düşýän bolsa, kabin sesiniň ukymyzy näme üçin getirilýänligi barada iki sany teoriýa bar diýipdim. Birini aýtdym, ikinjini bolsa aýtmadym. Siziň pikiriňizçe, kabin sesi başga haýsy sese meňzeýän bolup biler? Aslynda bu sesi has ýakyndan tanaýas. Belki-de ýadyňyza düşýän däldir. Ýöne bu sesi eşidip hiç-de gysga bolmaýan bir wagt geçirdik. Hiç arykesme bermeden dokuz aý. Käbirimiz köp, käbirimiz az eşitdik ýöne. Hawa, ene ýatgysy barada aýtýan. Dünýä gelmezimizden öň ýaşan ýerimiz ene garny, pikir edişimiz ýaly sessiz bir ýer däl. Ene garnynda wagtymyz daşardaky sesleri, edil kabin sesi ýaly, ak sesiň bir görnüşi ýaly uwwulty eşidýäs. We bu ýerde geçiren wagtymyz daşary dünýäniň howplaryndan uzak galdygymyz, özümizi has goragly we has rahat duýan wagtymyz. Kabin sesi-de, bu ene garnyndaky sesi simulizasiýa edýänligi üçin, bizi rahatlatýar, howpsuz bolanlygymyzy duýdurýar. Uçarda uklamagymyzyň başga bir sebäbi bolsa, bu uçardaky ses ene garnyndaky eşiden sesimize meňzeýänligi üçin, ene garnyndaky ol asuda, ynamly gurşawy Ýadymyza salýanlygydyr.